Unity Bible Church International. Spirit lead me where my trust is without borders.
abusuafoɔ yɛ mɔ mpa yɛ yɛda wasɛ awurade nyankopɔn wɔgye a wode agye wo nkurɔfoɔ anuonyam nka wo din ɛberɛ a wasɛm wo ba yi awurade ma ɛntɔ akoma bia so fa wo tumi so gye wo ma nyinaa ɛwɔ jesus christ din mu amen Anuanom ne adɔfo, ɛnnɛ anɔpa yi, yɛde Nyankopɔn asɛm ɛrebrɛ wo na yɛn nyinaa yɛahyɛ yɛn ho nkuran ɛwɔ neɛ ɛreba ɛwɔ wiase ɛne nneɛma a nipa ɛrete yare a ato atese ɛne daa COVID-19 nhyehyɛeɛ a aban ɛne WHO de aba a ɛwɔ sɛ yɛdi so. Yɛn nyinaa nka nyɛ saa na yɛpɛ no but aba no saa. Because of that, nea ɔmampanin de abɛto dwa no, ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛtumi di so na that four weeks a ɔmampanin de ama yɛn sɛ yɛnhwɛ yɛn ho yie na yɛn asprɛde yareɛ no. Mɛsrɛ me nuanom akristofoɔ nyinaa ne me nuanom asɔfoɔ nyinaa sɛ Nka nyɛ saa na yɛhwehwɛ no deɛ, nanso for the safety of ɔman no, for the safety of yɛn mma, for the safety of Akristofoɔ nti, yɛntie ɔmampanin na yɛmfa nhyehyɛeɛ nyinaa nyɛ adwuma, especially deɛ wɔde aba sɛ ɛwɔ sɛ yɛhohoro yɛn nsa, yɛsanitize yɛn nsa, ɛne biribiara na ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma na ma yɛtumi aprevente anaa yɛasi yareɛ no ano kwan wɔ berɛ a ɛnspreade nkɔ nnipa bebree so. Yɛsrɛ mo, ɛtɔ da bi wɔ hɔ a, when you look at the, the Christian faith and our faith as Christians a, nka yɛbɛka sɛ deɛ ɔmampanin ɛka yɛ no nka yɛne no nyɛ adwene deɛ nanso ɔno ne ɔmampanin nea waka no ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma according to romans chapter 13 uh, bible sɛ tumi bi ani hɔ agye sɛ deɛ onyankopɔn ahyehyɛ Enti sɛ deɛ Onyankopɔn ahyehyɛ no, ɛno na ɛdi adeɛ. Na Bible no sɛ, Nea ɔne tumi no di asie no, ɔne nea Onyankopɔn ahyɛ ato hɔ na ɛdi asie. Enti in as much as nka yɛne nyampanin nyɛ adwene sɛ nka yɛbɛto asɔredan mu no, yɛtie deɛ ɔmampanin ka na yɛbɔ mpaeɛ wɔ fie, yɛbɔ mpaeɛ individuals, nnipa mmienu, yɛbɔ mpaeɛ a, Nyankopɔn bɛtie na wasa ɔman no yareɛ. Nti wei ne nneɛma a, nsɛm a mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛnyina so na ɛberɛ a yɛwɔ fie na yɛwowɔ wɔ yɛatoto sukuu mu ne adeade yi yɛbɛ make sure sɛ yɛde biribiara bɛtoto n'akwan mu na biribiara ayɛ yie na bosome no bɛkɔ awieɛ no na sɛ yareɛ no ɛto atwa a na yɛada nyankopɔn ase nti ɛberɛ yɛ berɛ a wɔsɛ yɛbɔ mpaeɛ ɛnyɛ berɛ a wɔsɛ ɛtena fie ne yɛkasakasa anaa ɛberɛ wei nyɛ berɛ a wɔsɛ yɛde yɛ politics And deɛ ɛha adwene wɔ ɔman mu ne sɛ biribi bi a ɛkɔ so biara nipa pɛ sɛ ɔtra no na ɔde yɛ politics. Abusuafoɔ in this time let us try as much as possible na yɛnyi politics aside all this covid 19 na yɛ make sure sɛ yɛbɛma Nyame mmom adi hene, yɛbɛma mpaebɔ mmom ayɛ kɛseɛ na sɛ yɛma mpaebɔ yɛ kɛseɛ na Onyankopɔn ɛredi hene a ɛno na yareɛ no kwan ɛno ɛno kwan nyinaa ɛbɛsi. Enti ɛnnɛ anɔpa yi, yɛkasa kyerɛ Nyame mma nyinaa sɛ, Nobody should be afraid, yareɛ no nkum obiara. Nyankopɔn bɛgye Ne mma nyinaa afi saa yareɛ yi mu. Nneɛma bebree wɔ hɔ a Nyankopɔn de rema yɛahunu sɛ, no matter how ewiase is so strong, no matter deɛ wiase reyɛ, tumi ne ahoɔden ne nkwa wɔ Nyankopɔn nsam. Abusuafoɔ, let us try to believe, yɛmbɔ mmɔden sɛ yɛbɛgye Nyankopɔn adi. Yɛbɔ mmɔden sɛ yɛde yɛn ho bɛma Awurade. Yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛfa Kristo sɛ yɛn Awurade ne yɛn Agyenkwa. Ɛno na ɛbɛboa yɛn ama wiase a emu ayɛ sum, emu wiase a nyarewa ne ɔhaw reba yi, yɛbɛtumi asi ano kwan. Abusuafoɔ, eh, nnipa bebree wɔ hɔ a, sɛ woka sɛ ma wɔnkɔ asɔre one day mpo a, sɛ ɔno ankasa tena fie abɔ mpaeɛ mpo ɛyɛ den. Nanso abusua yi, Ɛmpɛ ne saa deɛ, nanso aba. Momma yɛntra ase yɛbɛhyɛ yɛn ho nkuran, na yɛbɔ mpaeɛ, na yɛasrɛ Nyankopɔn sɛ Ɔno, Nyankopɔn ankasa, bɛma ɔgyeɛ ne fahodie aba ma Ne man, ɔbɛma ɔgyeɛ ne fahodie aba no ama Ne nkorɔfoɔ. Ewiase nyinaa ɛrehwɛ Nyankopɔn, abusuafoɔ, ɛnnɛ wiase nyinaa ɛrehwɛ Nyankopɔn. Momma yɛ make sure sɛ yɛbɛma Awurade adi hene wɔ nea ɛrekɔ so yi mu. Yɛmmɔ mpaeɛ, momma yɛmmɔ mpaeɛ, momma yɛmmɔ mpaeɛ. Momma yɛmmɔ mpaeɛ, it is only prayer that can solve this issue. Aduro biara ntumi nstɔpe, ɔmampanin biara ntumi nstɔpe, obiara ntumi nstɔpe agye Awurade nko ara. So momma yɛmmɔ mpaeɛ sɛ Onyankopɔn bɛsi saa yareɛ yi ano kwan. Na sɛ Nyankopɔn si saa yareɛ yi ano kwan a, abusuafoɔ yi nyinaa de anuonyam bɛma Nyankopɔn. Nyankopɔn nhyira wo. Nyame ba bi amma n'akoma ntutu. Nyame ba bi amma ne yam nhyehye no. Nyame ba biara mmɔ hu sɛ yareɛ bi rebɛku ne adeade, na mmom momma yɛnni nhyehyɛeɛ no so kɛkɛ, momma yɛnni nhyehyɛeɛ no so kɛkɛ, na yɛnyi yɛn ho mfiri emu. Nnipa bebree atɔ baha, nnipa bebree aboto, nnipa bebree yɛ wɔn sɛ wɔrebɛwu ara ni. Abusuafoɔ, ɛnyɛ owuo biara na ɛba, ɛyɛ yareɛ, but kae sɛ, nnipa bebree a wɔanya yareɛ no bi a, yareɛ no nkuu wɔn. Enti ɛnkyerɛ sɛ nyɛ nnipa nyinaa na yareɛ no bɛku wɔn, na ne nyɛ nyɛmpa nyinaa nso na yareɛ no bɛtumi aku wɔn. Enti mom yɛnyi yɛn ho mfiri yɛn mu mu. Ghanafoɔ mom yɛnyi yɛn ho mfiri yɛn mu. Ɛfiri sɛ ɛnnɛ nnipa suro. Nnipa suro. Nnipa bebree ayɛ mmerɛ. Nnipa bebree atɔ baha. Abusuafoɔ, megyina Nyame asɛm so rekasa kyerɛ wo sɛ, Nyame ba, ɛnyɛ adeɛ a wobɛwu. Nyame ba, ɛnyɛ adeɛ a yareɛ biara bɛtumi ahyɛ wo, ayɛ wo hwee. Bɔ mmɔden sɛ wode wo ho bɛma Awurade. Na saa bere yi mu, ɛyɛ Nyankopɔn na ɛsɛ sɛ yɛhwɛ no. Awurade nhyira wo. Awurade mmoa wo. Awurade nka wo ho. Awurade nhyɛ wo den. Sɛ woanya yareɛ no bi mpo a, yɛyi Nyankopɔn mpaeɛ sɛ yareɛ no ntumi nku wo da. Onyankopɔn bɛsa wo yareɛ. Onyame bɛhyɛ wo anuonyam. Onyame bɛpagya wo ahoɔden mu na ama woahunu sɛ, sɛɛ nyɛ nnipa na mmom ɛyɛ Asafo Awurade. Awurade nhyira wo biribiara wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.
Spirit lead me where my trust is without borders.
Saa berɛ yi mede Nyankopɔn asɛm retoa so ama wo na woatie Nyame asɛm. Abusuafoɔ, ewiase ayɛ nneɛma bebree na nnipa bebree de wɔn ho ama ewiase M'abusuafoɔ, ɛberɛ a yɛwɔ mu yi yɛ awieɛ mmerɛ. This is the end time and this is the signs of the end time. Let us come to Jesus Christ. Let everybody accept Jesus Christ as Lord and Saviour. Abusuafoɔ, yɛreka kyerɛ wo sɛ, ewiase politicians cannot solve the problems of this world. The, the, the, the president cannot solve the problems. It is only God who can solve the problems of this world. Enti ɛnɛ anɔpa yi, yɛkasa kyerɛ wo sɛ, the situation of this world

Nyankopɔn asɛm a ɛba ma Hosea, na Hosea ɛkasa kyerɛ ne nkorɔfoɔ. Momma Nyankopɔn asɛm nkasa. Abusuafoɔ, tie deɛ Nyame reka, Hosea chapter four, verse number one. Odiyifoɔ Hosea Nwoma Ti Nnan, Nkyekyɛmu Baako. Odiyifoɔ Hosea Ti Nnan, Nkyekyɛmu Baako. Oyi asafo no ɔman no atɛn. Oyi ɔman no atɛn. Asɔfo, montie Awurade asɛm. Montie Awurade asɛm, ɔman Ghana. Ɔman Ghana montie Awurade asɛm. Awurade ne asase so foɔ anya ɔham. Abusua tie, ɛnyɛ ɔham na Awurade ne asase so foɔ anya. Ewiase nyinaa, Onyankopɔn ne asase so foɔ anya ɔham. Adɛn ntia?
Awurade ne asase so foɔ anya ɔham.
Ɛfiri sɛ, ɛnokorɛ ne adɔeɛ ne Onyankopɔn ho nimdeɛ nni asase so.
Mmienu no, ntamka ne nkontompo. Nea ɛwɔ asase so yɛ ntamka, nkontompo ne awudie ne korɔno ne awaresɛeɛ na ɛwɔ hɔ. Na tie, deɛ enti a wiase rehunu amane, it is because of nkontompo, it is because of awaresɛeɛ, it is because of awudie, it is because of mogyahwieguo. Na ɛno na ɛwɔ asase yi so. So ɔman no resi apini? Asase no resi apini? Ewiase resi apini? Ɛfiri sɛ mogya hwieguo na ɛwɔ asase so. Bɔne na ɛwɔ asase so. Atorɔ na ɛwɔ asase so. Ɛmem na ɛwɔ asase so. Na berɛ a nnipa de ne ho ama wiase, ɛberɛ a nnipa ayi ne ho afiri Awurade hɔ, ɛberɛ a nnipa reku ne nua, ɛberɛ a nnipa rehwie mogya gu, ɛberɛ a nnipa redi atorɔ yi, ɛbɛyɛ dɛn na ɔhaw ne amaneɛ nto yɛn? Abusua, ɛnnɛ anɔpa yi, mekasa kyerɛ wo sɛ Nyame Ba, sɛ wobɛgye Yesu Kristo di atwe wo ho afiri mogyahwieguo ho, Ɛnɛ ɔman yi a yɛte mu yɛku nnipa everyday. Adeɛ kye a obi abɔ obi tuo, adeɛ kye a obi ahwie acid agu obi so, ade kye a yɛayɛ obi sɛɛ. Abusua yi, mogya na yɛrehwie agu enti ama ɔman no resi apini, ewiase resi apini. The problem of this world can not be solved by any politician except God. Let's come back to God, yɛatwe yɛn ho afiri Awurade ho. Yɛyi Awurade asi nkyɛn. That is why we are suffering. Ɛnnɛ anɔpa yi, mekasa kyerɛ wo sɛ Nyame ba, sɛ wobɛtwe wo ho afi nneɛma bɔne ho na woaba Awurade nkyɛn a, yare a ɛyɛɛ Misraim no, ebi nyɛ wo da. Yare a Nyame de ato wiase, sɛ wode wo ho bɛma Awurade a, saa yareɛ no bi nyɛ wo da. Na sɛ ɛyɛ wo mpo a, nyɛ deɛ saa yareɛ no bɛku wo, because Awurade anka sɛ ɔde saa yareɛ wei na ɛbɛku ne mma. Mehyɛ wo nkuran na maka kyerɛ wo sɛ, hwehwɛ Awurade Yesu akyiri kwan. Nyame ba, hwehwɛ Yesu akyiri kwan. Nyame ba, hwehwɛ Yesu Kristo akyiri kwan. Fa wo ho ma Yesu Kristo. Fa Yesu Kristo si w'Awurade ne w'Agyenkwa. Ɛno na sɛ woyɛ a, ɔgyeɛ bɛyɛ wo dea. We should not be afraid. Momma yɛnsuro. nea wiase ka kyerɛ yɛn. Momma yɛnsuro nea ɔbɔnefoɔ no ka kyerɛ yɛn, sɛ yareɛ wei deɛ ɛbɛku wiase nyinaa, yareɛ wei bɛsɛe wiase nyinaa. Nsuro sɛ yareɛ wei bɛku wiase nyinaa kɔ. Wɔdi akakabensɛm.
Nnipa di akakabensɛm. Na mogyahwie gu toa mogya. Mogyahwie gu ɔtoa mogyahwie gu so. Mmiɛnsa no dere. Enti Ɛno asase nti, no di abooboo. asase no di abooboo. Na ɛsotefoɔ nyinaa. Asase no di abooboo, na ɛsotefoɔ nyinaa nyinyam. Ewura mu mmoadoma ɛne ewiem nnomaa. Ewura mu mmoadoma, ewiem nnomaa ɛne ɛpo mu mpataa mpo ɛɛyɛ asa. Brɛ wɔ kye bɛka awaa no bi mu. Wɔse ewiem nnomaa, ɛpo mu mpataa mpo ɛɛyɛ asa because of bɔne nti, because of disobedience, because of mogya hwieguo, because of nipa twe ne ho afiri Awurade ho, because nipa nhwehwɛ Awurade akyiri kwan, because nipa pɛ wiase ɛne gyidie ɛsene Nyankopɔn asɛm. Tie! Wo a na ka asɛm bi. Montie Awurade asɛm. Montie Awurade asɛm. Ɛnnɛ nnipa mpɛ sɛ wɔtie Awurade asɛm. Nnipa repɛ asɛm a ɛyɛ ne dɛ na atie. Ghanafoɔ mpɛ sɛ yɛtie Awurade asɛm. Nea yɛpɛ sɛ yɛte yɛ nea ɛbɛyɛ yɛ dɛ. Asɔfoɔ mpɛ sɛ yɛka nokorɛ kyerɛ nnipa. And that is why ɔhaw ne amane aba wiase so because of nipa mpɛ sɛ ɔtie Nyankopɔn asɛm. Abusua, sɛ woyi Nyame asɛm si nkyɛn a wo ho bɛkyerɛ wo. Awieɛ mmerɛ mu ne yɛwɔ yi, this is the end time, it is the end time situation. Let us come back to Christ. Yɛn a yɛapo Awurade, yɛn a yɛde yɛn ho ama abosonsom, yɛn a yɛde yɛn ho ama wiase, mom yɛmmra Awurade nkyɛn, cause Awurade nkyɛn na ɔgyeɛ wɔ. Awurade nkyɛn na fa ahodie wɔ. Momma yɛntie Awurade asɛm. Yɛn mu dodoɔ sɛ na yɛtie Awurade asɛm. Ɛna yɛpɛ nnipa nsɛm tie sene sɛ yɛbɛtie Nyankopɔn asɛm. Nnipa mfa Nyankopɔn asɛm nyɛ hwee. Ɛnnɛ anɔpa yi, sɛ yɛbɛtie Awurade asɛm, na yɛahunu sɛ mmerɛ a yɛwɔ mu yɛ awieɛ mmerɛ a, ah, ɛnɛ Amerikafoɔ ɛsrɛ mpaebɔ, yei Ghanafoɔ ɛbɔ mpaeɛ. Sɛ yɛnim sɛ mpaebɔ na ɛbɛsa wɔn program no deɛ a, why adɛn nti na yɛatwe yɛn ho afiri Awurade ho? Sɛ yɛnim sɛ mpaebɔ na ɛbɛtumi asa yareɛ no deɛ a, adɛn nti na ɛnnɛ deɛ yɛatwe yɛn ho afiri Awurade ho? Yei, ewiase problem cannot solve by anybody except Christ. Let's come back to Christ. Hallelujah. Montie Awurade asɛm kɔ Israel ma. Montie Awurade asɛm Ghana ma. Ghana asɔfoɔ, Ghana president, Ghanaian ministers, Ghana sikafoɔ, Ghana politicians, yɛntie Awurade asɛm. Yɛntie Awurade asɛm. Abusua, ɛnɛ yɛapo Awurade asɛm. Obi a ɛyɛ nea ɔpɛ. Obi a mpɛ sɛ ɔde Nyame asɛm yɛ adwuma. Na ɛberɛ yɛn mpɛ sɛ yɛde Nyame asɛm yɛ adwuma, hei, abusua, nea ɛbɛto yɛn, ɛnyɛ bi nie. N'awieeɛ mmerɛ no, nea ɛba no ɔdene. Nea ɛba n'ano ɔdene, nea ɛba n'ano ɔdene. Me nuanom, wei koraa deɛ ɛyɛ nketewa. Ɛyɛ nketewa. Sɛ onipa nhwehwɛ Yesu a, nea ɛba awieeɛ mmerɛ ano ɔden. Sɛ onipa mfa ne ho amma Kristo a, nea ɛba awieeɛ mmerɛ ano ɔden. Enti me nua dɔfoɔ a wotie me, me nua dɔfoɔ a wohwɛ me, ɛnnɛ anɔpa yi, sɛ wode wo ho bɛma Jesus a, Nneɛma bi a ɛne hɔ bɛyɛ wo hu. Saa na wɔbɛma hɔ bɛma Kristo a, nneɛma bi a ɛne hɔ bɛbu w'abam. Montie Awurade asɛm. Na Awurade ne asase sofoɔ anya. Awurade ne asase sofoɔ. Awurade ne wiase anya ɔham. Na nokorɛ ne adɔeɛ. Anokorɛ
ne adɔeɛ. Adɔeɛ ne Nyankopɔn ho nimdeɛ nni asase so. Hey! Abusua, ɛnɛ yɛkɔ sukuu pɛ sɛ ɛkɔpɛ nyansa. Adɔktafoɔ ɛsua adeɛ. Adɛn na covid 19 wɔn nyaa ho aduro? Tie, ewiase problem and the problem of covid 19 can not solve by any doctor it can solve by God hallelujah hallelujah anɔpa yi mekasa kyerɛ wo sɛ ɔde ho bɛma Yesu a yareɛ bie ne ho awurade ntumi nsa Bible sɛ na Israelfoɔ brɛ so no na ɔtadeɛ bi wɔ hɔ na ɔtadeɛ no Afe biara, ɔbɔfoɔ ba bɛhono nsuo no, na sɛ ɔbɔfoɔ hono nsuo no a, yareɛ biara a onipa yare, wotɔ nsuo no mu a, na wo ho atɔ wo. Enti ɛkyerɛ sɛ, hei, ewiase ayaresa, ɔgyeɛ nni nnipa nsam, ɔgyeɛ wɔ Awurade nsam, ɔno na ɔtumi hono nsuo ma ɔyarefoɔ tɔ mu a na ne ho atɔ no. Woyare ace a, wotɔ mu a na wo ho atɔ, anifira na wowɔ, na afira a wotɔ mu a na wo ho atɔ. Bible se yareɛ biara. Wotɔ mu a, wo ho bɛtɔ wo. Ɛnnɛ anɔpa yi, mekamfo Yesu Kristo ma wo sɛ san bra Yesu nkyɛn. Yɛn nuanom a yɛapo Awurade, yɛn a yɛayi Awurade asi nkyɛn, na yɛdi akakabensɛm, mommra Yesu nkyɛn. Ɔgyeɛ no fa ahodeɛ bɛyɛ wo dea. Anɔpa yi, yɛkamfo Yesu ama wo. Bra Awurade nkyɛn. Awurade ne asase sofoɔ nyɛ ɔhaw. Yes, yɛnkɔ. Mmienu no tu.
Ɛntam ka ne nkontompo. Ɛntam ka ne nkontompo. Ɛne awudie. Ɛntam ka. Ɛnnɛ nnipa reka ntam here and there. Yɛka ntam wɔ court. Yɛka ntam wɔ asɔredam. Yɛka ntam wɔ abɔntene. Yɛka ntam wɔ fie. Ɛntam ka. Adeɛ yi a onipa yi ka ho ntam yi, ɔnim sɛ ɔno ara na ayɛ na ɔreka ho ntam. Kɔgyina court na yɛafa Bible na yɛasoɛ. Yɛdɔ Nyame. Deɛ yɛreka no yɛ nokorɛ. Nanso na onipa yi redi atorɔ. Nipa kita Bible na wasoɛ. Nanso na deɛ ɔreyɛ no yɛ ade bɔne. Kɔ nipa wie soɛ wɔ court with Bible sɛ ɛnyɛ nokorɛ. Abusua, ntam ka, ntam ka, ntam ka, ɛne nkontompo, ɛne awudie ɛna wɔ hɔ. Hey, nkontompo, ɛne awudie. Wote Ghana ha yi a, ɛne yɛbɔ nipa dasani paa sɛ kɔ na kɔku obi na wagye sika na wakɔku nipa. Awudie, awudie na ɛkɔ so. Ewiase rebrɛ, ewiase resi apini, ewiase rehunu amane because of awudie ne ntamka ne nkontompo. Ɛnnɛ anɔpa yi, sɛ yɛbɛtwe yɛn ho afiri nkontompo ho, yɛbɛtwe yɛn afiri yɛn ho afiri ntamka ho, yɛbɛtwe yɛn ho afiri mogyahwieguo ho a, ah, Ka Awurade bɛma ɔgye ayɛ yɛ dea. Awurade bɛma faahodi ayɛ yɛ dea. Awurade bɛma ayaresa ayɛ yɛ dea. Mekamfo Yesu Kristo ama wo, me nuabaa, me nuabarima. Ɛnnɛ anɔpa yi, Awurade Yesu se bra. Sɛ woba a, ɔbɛgye wo. Woba a, ɔbɛhu wo mmɔbɔ. Watwe wo ho afiri ntamka, duabɔ ne abosonsom ho. Kɔkan verses.
Nimdeɛ a me man nni. Nimdeɛ a me man nni nti. Hosea chapter four verse number six. Nimdeɛ a me man nni nti. Wɔbɛtwa wɔn agu. Ah! Nimdeɛ a mema ni nti, ɛnnɛ nnipa nni Nyame ho nimdeɛ. Yɛasua wiase nimdeɛ nyinaa, but yɛapo Nyankopɔn nimdeɛ. Nnɛ nnipa nhwehwɛ Awurade akyiri kwan. Nnipa nhwehwɛ visa. Kɔduru asɔredɛm a, visa na ɔɔpɛ. Amerika na ɔɔpɛ akɔ. Ɛnnɛ covid 19 nti, ɛnnɛ plane koraa yɛmma no nkɔ Amerika. Hwehwɛ Yesu! N'agya pe sɛ kyere kwan nie. Nipa po Nyame nimdeɛ, nipa po Nyankopɔn akwankyerɛ. Nimdeɛ a me man nni nti, mɛtwa wɔn ato agu. Woteɛ? Haha, woteɛ? Ɔse, nimdeɛ a me man nni nti mɛyɛ dɛn? Mɛtwa wɔn ato agu. Ɛnyɛ twa na Awurade twa nipa ato gu yi. Yareɛ ɛkɔ nipa ɛfiri he? Tie, yareɛ wei this is not the first time. a this virus aba wiase from nineteen sixty yareɛ wei aba aba wiase aba aba aba why this one is so exceptional it is because onyame pɛ sɛ ɔkyerɛ wiase biribi this is exceptional yareɛ a ɛbaayɛ no ɛba one country afei deɛ take the whole continent. Yareɛ no fa wiase nyinaa. Who told you sɛ yɛ yareɛ? Nyame de kyerɛ mo biribi because this yareɛ aba wiase yi nipa bi ahyɛ ho nkɔm over ten years ago, over fifteen years ago sɛ the year twenty twenty something will happen and aba mu. Enti adeɛ a nipa bi hyɛ ho nkɔm that ɛbɛba no why are we always say sɛ hɛ wei na ɛbɛyɛ, wei na ɛbɛyɛ, wei na ɛbɛyɛ? Ɛyɛ Awurade. Let's come back to God. Mom yɛnkɔ, yɛne yɛn man mpanimfoɔ nyinaa, yɛnkɔhwehwɛ Awurade akyiri kwan. Nimdeɛ a me man nni nti, ɛnnɛ yɛapo Awurade nimdeɛ, yɛayi Nyame nimdeɛ ato baabi, na nnipa rekɔ, nnipa reyɛ nea wɔpɛ, nnipa resua nea wɔpɛ, nnipa reka nea wɔpɛ, wɔ berɛ a Nyame nimdeɛ nsi nka ho. Sɛ yɛbɛba Awurade nkyɛn a, Awurade bɛboa yɛn. Kɔ, na wo nso woapo nimdeɛ nti, yɛapo Nyame nimdeɛ, yɛapo Nyame nimdeɛ. Kɔ. Yapo Nyame nim deɛ. Mɛpow sɛ mɛni me sɔfoɔ. Na wo werɛ firi Nyankopɔn nti. Me nso me werɛ bɛfiri wo mma. Kɔ. Wɔkɔ so dɔre no. Na wɔkɔ so yɛ me bɔne. Nnipa kɔ so ɛdɔre no. Na wɔgu so yɛ Nyame bɔne. Wɔn anuonyam no, mɛdane n'ahohora. Me man bɔne yɛ wɔn aduane. Ghanafoɔ bɔne yɛ yɛn aduane. Amumuyɛ yɛ yɛn kra akɔnnɔ. Nnipa po Awurade na yɛdi bɔne akyi. Nea ɛyɛ me yɛ wɔ Ghana ha ne sɛ, when you open national televisions, you see akɔmfoɔ Yei Mallamfoɔ reyi sika. Kyante yi sika wɔ TV so kyerɛ kyerɛ youth no sɛ mo mo nyɛ adwuma, mo mo nkɔ nkɔ yɛ adwuma, bra me Ɔkɔmfoɔ mɛyi sika ma wo. Yɛ allow all those things in national televisions, mmeranteɛ no mmabaawa nyina hwɛ. So nnɛ mmeranteɛ mpɛ sɛ wɔyɛ adwuma, they want quick money. Mmeranteɛ want quick money, mmabaawa want quick money because yɛyi wɔ TV so sɛ obi tumi de ne nsa wura kokoɔ mu na wayi sika, na ɔhwie sika gu hɔ, na ɔto sika gu fam, na ɔyi sika gu fam. Nti mmeranteɛ nyinaa mommra, mo ba a mɛma mo bi. Mpanimfoɔ hwɛ, mpanimfoɔ hunu, yɛnka hwee. Abusua tie, ewiase awia yɛn, sɛ onipa po Nyame nimdeɛ a, ɛyɛ ɔsɛeɛ na ɛda hɔ ma wo. Mekamfo Yesu ama wo. Mekamfo Kristo ama wo in Joshua chapter one. Kɔ kan Joshua chapter one ma yɛn very fast. Odiyifo Joshua Joshua nwoma no baako no. Yes. Kɔ. Na Awurade akoa Mose. Na Awurade akoa Mose wu akyi no. Awurade ka kyerɛ Nun ba Yosua, Mose somfoɔ no sɛ. M'akoa Mose awu. Afei sɔre na twa Jordan yi. Ɛnɛ nɔpa yi there is a Jordan ahead of you but awurade ma wo nsɔre ntwa wae yareɛ covid 19 abɛyɛ Jordan ɛsi wo kwan sɛ bɛyɛ ɔnyɛ adwuma ɛsi wo kwan sɛ wonyɛ yie ɛsi wo kwan sɛ wotumi nkɔ w'anim but ɛnɛ awurade si me nka kyerɛ sɛ sɔre na twa sɔre na twa wobɛtumi akɔ w'anim Jordan bi ɛsi w'abrabɔ kwan Jordan bi ɛno na ɛko tia wo Jordan bi ɛsi w'anim no ɛnɛ awurade ma wo ntwa saa Jordan wate makoa Mose awu eti Moses Wo deɛ a, ɛneɛ Joshua sɔre na twa Jordan yi. Wo ne ɔman mu yi nyinaa. Ɛnɛ Ghana man, we are in the, in the in front of Jordan. But Awurade ma ɔman Ghana ɛntwa saa Jordan yi. Saa COVID-19 a abɛyɛ Jordan na asi yɛ kwan. Ɛnɛ every business is come to still. Come on. Ɛnneɛma nyinaa asɔre mpo yɛatom. Asɔre dan mpo na ɛnɛ yɛatom yi. Na ɛnɛ deɛ adwuma. Adwuma nyinaa na ɛkolapse yi. Ɛnɛ Abɛdane Jordan, Yareɛ covid 19 abɛdane Jordan, ɛsi kwan, ɛsi nnipa awareɛ kwan, ɛna yɛse awareɛ koraa wokɔ ware a, ɛnsɛ sɛ wofa nnipa more than 25 di wakyi, wo maame ne wo papa nkoa na moakɔ ware aba. Hey! Abusua, ewiase kɔ awieɛ, ɛyɛ wiase awieɛ mmerɛ ni, sɛ onipa bɛhwehwɛ Yesu a, ah! Ah, abusua, momma yɛnnaadaa yɛn ho. Mom yɛnhwehwɛ Awurade. Sɔre na twa Jordan, na wo na mede asase no bɛma wo. Mmiɛnsa, three, baabiara a wo nan bɛtia no. Na ɔse, baabiara a wo nan bɛtia no, wo na mede hɔ bɛma wo. Sɛdeɛ meka kyerɛɛ Mose no, saa na meka kyerɛ wo Joshua. Ɛnnɛ Nyame kasa kyerɛ wo. Me nua wohwɛ me, me nua wotie me, wo na Awurade rekasa kyerɛ wo. Ɛmma biribi nsi wo kwan, ɛmma Jordan bi nsi wo kwan, ɛmma yareɛ wei mmɛyɛ Jordan mmɛsi wo kwan wɔ w'abrabɔ mu, ɛmma yareɛ no mmɛyɛ Jordan wɔ w'awareɛ mu, ɛmma yareɛ no mmɛyɛ Jordan wɔ wo sikasɛm mu. Sɛ wobɛsɔre a, Onyame bɛma woatwa saa Jordan no. Ɛbere bɛn na yɛbɛsɔre? Momma yɛnsɔre wɔ mpaebɔ mu. Momma yɛnsɔre wɔ akɔnkye mu. Momma yɛnsɔre wɔ nyamesom mu. Momma yɛnsɔre wɔ Onyankopɔn ayɛyie mu. Sɛ yɛyi Nyame ayɛ, sɛ yɛsɔre Awurade, sɛ yɛbɔ mpaeɛ a, ah, deɛ ayɛ Jordan biara, Onyame bɛma yɛatwa. Ɔman Ghana, President, Mister President, mesrɛ wo ɛnnɛ awiei, ma ɔman no nsɔre, ma ɔman no nsɔre, na Jordan no a ɛda yɛn anim no, yɛbɛtumi atwa. sɛ yɛn nyinaa bɛba awurade anim yɛbɛnu yɛ ho sɛdeɛ ɔkaa yɛ ɛwɔ second chronicles chapter 7 verse number 14 no sɛ yɛn nyinaa bɛba awurade anim awurade bɛsɛ ɔma yareɛ ɔbɛsɛ ɔma yareɛ toa so ɛfiri serɛ no so ɛne lebanon no ho ɛne kɔsi asu kɛseɛ efrat ɛho Kɔ. Ɛhã. Baabi a owia kɔtɔ hɔ, ɛhɔ na ɛbɛyɛ mo hyeɛ. Obiara biara renyina w'anim. Me nuabaa, me nuabɛma a worehwɛ me, deɛ Awurade se menka nkyerɛ wo nie, obiara biara renyina w'anim. Yareɛ biara ntumi nnyina w'anim. Ɔtamfo biara ntumi nnyina w'anim. Owuo biara ntumi nnyina w'anim. Sɛ yɛbɛsɔre wɔ Awurade din mu, yɛbɛsɔre abɔ mpaeɛ, yɛbɛsɔre asu agu Nyame so a, ɛdeɛn ne yareɛ? Ɛdeɛn ne amaneɛ? Ɛdeɛn ne owuo? Ɛdeɛn ne animguaseɛ? Sɛ yɛbɛsɔre a, Awurade de yei bɛtwa. Awurade de yei bɛtwa. Ɛnnɛ wia yi, Onyame mfa yei ntwa. Jordan bi a bɛda ɔman yi anim, Onyame mfa yei ntwa. Kɔ. Sɛdeɛ medii Mose akyi no. Sɛdeɛ medii Mose akyi no. Saa na mɛdi mo akyi. Merempa wo. Na merennya wo. Wo ho nyɛ den. Ha! Awurade ma wo ho nyɛ den. Wo bi a yareɛ bi ayɛ wo, Awurade ma wo ho nyɛ den. Wo bi a wayɛ mmerɛ wɔ sunsum mu, Awurade ma wo ho nyɛ den. Nyame ahoɔden mmra wo so. Nyankopɔn ahoɔden a ɛyi nipa firi ɔsɛeɛ mu, Nyankopɔn ahoɔden a ɛyi nipa firi yareɛ mu, Nyankopɔn ahoɔden a ɛyi nipa firi owuo mu, Nyame ahoɔden mmra wo so. Mo ho nyɛ den. Awurade ma Kristofoɔ ho nyɛ den. Nyame mma awurade ma mo ho nyɛ den wɔ Jesus Christ din mu. Obiara biara nyina wɔ anim nkɔ na kɔyɛ Obiara biara sɛdeɛ nyina wɔ Mose anim akyi no sɛdeɛ me dii Mose akyi no saa na me di wɔ akyi me mpa wo Nyame ba awurade se wɔ mpa wo awurade se wɔ mpa wo Nyame se wɔ mpa wo Nyame se wɔ nyaa wɔ Nyame ba Awurade se me nka nkyerɛ wo anɔpa yi sɛ Awurade se ɔnyaa wo da wate ɛmfa wo ne baabi a wowɔ ɛmfa wo ne nea ato wo ɛmfa wo ne nea wonam mu Awurade se ɔnyaa wo da Awurade se ɔnyi wo ma da Awurade se ɔnyi wo hyɛ w'atamfo nsa da saa covid 19 Awurade se ɔma bi mɛyɛ wo da fa si wo na wobɛkyɛ asase a meka ho ntam no de ma ɔman no. wo hɔ ɛnyɛ den awurade nhyira wo praise the lord praise the lord praise the lord awurade ma ne mma ho nyɛ den ɛnna nɔpa yi mekasa kyerɛ nyame ma mekasa kyerɛ ghanafoɔ nyinaa mekasa kyerɛ wiase nyinaa sɛ yɛbɛbɛ yɛ awurade a awurade bɛbɛn yɛn yɛde yɛn ho bɛma awurade a awurade bɛgye yɛn mekamfo yesu kristo ama wo sɛ wobɛgye yesu kristo di na wɔfa yesu sɛ wɔwurade ne wɔagye nkwa a ɛne awurade bɛma ɔgyeɛ ayɛ wo dea Awurade bɛma ayaresa ayɛ wo dea. Ma wo ho nyɛ den. Yɛ nnam. Sɔre. Bɔ mpaeɛ. Ɛberɛ mu yɛ berɛ a ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ. Me nuanom Akristofoɔ, mom yɛmmɔ mpaeɛ. Mom yɛmmɔ mpaeɛ. Bible sɛ we should pray without ceasing. Pray non-stop. Pray everyday. Pray! Pray! Awurade nhyira wo anɔpa yi. Awurade nyɛ wo yie anɔpa yi. Awurade nkae wo anɔpa yi. Awurade mpagya wo anɔpa yi. Mebɔ mpaeɛ ma wo. Wo bi a woyare, baabi a woyare biara fa wo nsa to hɔ. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu, mebɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo din mu, nea ɔsoro ne asase so tumi nyinaa yɛ ne dea no, ɔno na ɔnsa wo yareɛ ɛnnɛ awia yi. Yareɛ bi a woyare, mmerɛwyɛ bi a atɔ wo so, nea akyekyere wo sunsum mu, nea abayifoɔ de akyekyere wo, nea abosom de akyekyere wo, nea ahonhommɔne de akyekyere wo, mede Yesu Kristo din sane wo, mede Yesu Kristo din sa wo yareɛ. Wo bi a saa yareɛ bi ayɛ wo wɔ wiase baabiara, mede Yesu Kristo mogya saw yareɛ ɛnɛ awia yi wɔ Jesus Christ din mu na yɛbɔ wo so biara Awurade nyi wo mfiri mu in the name of the Lord Jesus Christ Awurade nhyira wo me nua dɔfoɔ Awurade nhyira wo me ba Awurade nhyira wo me nua Awurade nhyira wo me nua bɛma me nua baa na bra Yesu Kristo nkyɛn sɛ yɛba Yesu nkyɛn a ɔbɛgye yɛn sɛ yɛba Yesu nkyɛn a ɔbɛhu yɛn mmɔbɔ sɛ yɛba Yesu nkyɛn a ɔbɛsa yɛn yareɛ sɛ yɛba Yesu nkyɛn a ɔde yɛbɛkɔ daa nkwa mu wei yɛ wiase awieɛ berɛ mfitiaseɛ Yesu Kristo se sɛ mohunu wei a momma no nyɛ mo nwanwa Efisɛ ɛwɔ yɛ a woko yi a mfiti aseɛ. Awurade nhyira wo. Awurade mpagya wo. Awurade nhyɛ wo anuonyam. Wo yare Awurade ma wo so na ɔnyɛ wo kɛseɛ wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.
Spirit lead me where my trust is without borders.